Hello guys, welcome to today's show. My name na Jules and you're on GFL TV, the home of football. If today na the first time we dey see our program, for here we dey bring you the latest Arsenal news updates as they drop all over the world. So for now, I'm gonna start with today's news. Omo Arsenal still dey interested in signing Otto Melo, so our monitoring spirit dey let us know say at the end of the summer, say arsenal wan go back for dat deal you know say e remain small make di guy join us on loan but e come be like say juve no gree sanction di deal dem come go buy denis zakaria dem sell kulusevski and rodrigo bentancur so dis otomelo dem come still leave am say dem still wan use am but at di end of di summer now we dey hear say di guy dey willing to join us again and we sef wan go back for di guy again so at di end of di summer we are sending a bid an official bid for us to take Otto Melo from the Juventus area to Arsenal area. Well, at the end of the summer, I hope say the deal will materialize. Omo Emmanuel Petit wey be one of Arsenal legends don come outside come dey talk say e good make Arsenal sign a better striker than at the same time Baba come say don't get me wrong don't get me wrong Lacazette is a good striker he is very very good but he doesn't score a lot of goals and if you want to win championships if you want to win titles If you want to progress, if you want to be a force to be reckoned with, you need to get a prolific and a clinical striker. So Baba can give us some examples. Baba can talk say when you check the top 10 goal scorers for EPL, you go see say like four dey for Manchester City. Manchester City players dey there. All of them don score like 10 10 goals or more. if you check you go see tottenham hotspur you go see harry kane you go see son there if you check you go see some kind club people but arsenal how many people dey there no striker highest you go see maybe emi smithrow wey don score ten goals you go see saka wey don score ten goals and dem fit no even dey for the top ten you know baba just talk plenty plenty it is the duty the paramount duty of a number nine to be busting net so that's why baba talk say we need to sign an upgrade we need to sign somebody else at the same time baba come give accolades to lacazette for wetin he don do for us but this little time wey him dey i know say we no buy reinforcement for january we talk say we go leave am till the summer baba come talk say that summer make dem make sure say dem buy person wey be say if you hear the name like this you go fall Our Paulo Dybala of Juventus go become a free agent at the end of the summer after Juventus agree say dem no go renew im contract say dem don get a replacement for Paulo Dybala say the reason wey make dem bring Vlahovic na make come take over that Dybala space Vlahovic now all road go lead to Vlahovic for Juventus So Paulo Dybala now is a free agent so at the end of the summer go know whether Arsenal go go for am or other clubs go go for am because he's a top top striker the guy dey very very good na match winner he dey influence game because he's a good influencer and at the same time omo rain dey fall for where i dey like this o oh. heavy rain dey fall for surulere lagos i don't know whether rain dey fall for where una dey

Omo dis Gerrard comment the thing don trend for social media many many people don dey get their take about the comment say why a coach go dey even sef e get one video wey dem come bring out say when he dey for Rangers na Mani na even tell me that story sef say when the guy dey for Rangers say him players dey get injured like dem dey fire dem dey kick dem say the guy come come outside for media set he come dey complain say

i know say him go get come back he must talk something omo oh, monetary spirit wey dem dey call gazetta dello sport don let us know say arsenal and ac milan na two of them dey compete say who go buy noah lang of club bruges omo oh, that noah lang the guy still dey good and he still dey for arsenal radar so na at the end of the summer because wetin we hear before say dem wan use noah lang replace pepe so i never know whether that deal still dey in motion na at the end of the summer because wetin we dey hear be say noah lang wan leave club brugge at the end of this summer so once this season don end then we go know wetin go happen omo monitoring spirit for spanish capital wey dem dey call marca dem don come outside dey let us know say luka jovic dey very very desperate to comot for that real madrid because the guy feel say he no get future for them and wetin come give am the guarantee say he no get future na when that real madrid match versus barcelona happen for the weekend you go see say benzema get injury So everybody expected say that Luka Jovic go play. Me too, I expected that because I watched the match. Unfortunately for Jovic, they carry Jovic put for Benjamin, come put Rodrigo, a smaller than 19 abi 20 year old Rodrigo, na come dey spearhead the attack of Real Madrid. Whereas we have a competent number nine in Luka Jovic, competent for Benjamin, That was the straw that broke the camel's back because Baba Fernandez say eh so if Benja if, ben, if Benzema get injury una no go play me una go play Rodrigo ah omo the thing pain Baba so now they say Baba don dey pack him bag say omo abeg make this season quick end I wan find my square root I know say Arsenal na one of the admirers of this Luka Jovic because the guy has a lot to prove ah if the guy come arsenal the guy has a lot to prove because where he dey before madrid go salah he dey burst net like mad as he come go madrid he come dey under the shadow of benzema he no come dey get playing time he come dey lose confidence like the guy no no no the guy really need to move and i pray we go for him because the guy good o oh. he get presence he get build and he's very prolific omo gabriel agbolawo don come outside dey apologize to arsenal fans for that him celebration comment so baba come talk say make we no vex say him dey very very jealous you know say him be aston villa legend say make we no vex say na the jealousy na him get the better part of him say make we just forgive am say him dey see us entering the top four baba dey try to sugarcoat everything say make we no vex for am because the guy for those wey no know him comments wey him make baba talk say arsenal celebrated against aston villa after they don win like say they don win champions league again so why they go dey celebrate like that shey aston villa no be people be say on a good day they go beat them so why they go dey celebrate like that and wetin make am come mellow himself come dey humble come apologize na because because him dey him be pundit for talk sport so him fellow talk sport pundit wey dem call laura woods na him come outside come floor the guy come let am know say why you go talk to me like this celebrate for football wetin be that na if you score you suppose celebrate if you win you go celebrate with your fans na normal level they come even bring out uh, eh, agbolahan old old tape wey the guy dey celebrate even sef when gerrard first come for aston villa wey the guy come win im first match the last celebrate like say he don win final because he say aston villa don wan carry bad form as the guy come celebrate agbonlao dem come bring the tape na laura wood bring the tape play am say agbonlao come talk say yes it's good wey gerard dey celebrate like that say it means a lot to him how can you be giving double standard e no make sense you go talk say make so gerrard dey right to celebrate for im first win but arsenal no dey right to celebrate as e dey pursue top four wey be say dem dey win come on now you can't eat your cake and still have it so that's why the guy no argue again he don come outside come dey mellow come say me na no vex get me na no vex i was very very jealous even kevin campbell sef come come outside come dey chook mouth for that agbonlahor matter but baba come talk say he like the way wey laura woods dey floor agbonlahor you get put am for that give am brutality and fatality let am know say wetin him do e dey very very wrong you can't be speaking from two sides of your mouth you get pick a side and stay there so everybody don talk about this agbolawa matter but thank god say he don come to rest he don apologize and let's move on let's let sleeping dogs lie omo uefa don talk say dem wan abolish the financial fair play rules and wetin dem wan implement now na a different rule now and this rule be say you cannot spend more than seventy percent of your income because some teams dey wey be say at the end of the season they are getting losses you get they don check their financial books they don do accounting na loss dem dey get dem no dey make any profit yet because they have a very rich owner the owner go just pump him money get so that is what they want to stop now people no go dey buy players anyhow two hundred million pounds one hundred fifty million pounds they use money dey intimidate us e no go happen again you have to be spending from what you are earning so you cannot spend more than seventy percent of your income that's going to be the new rule and dem wan abolish the name the name of the rule dem no go even mean name and financial fair play dem wan comot that fff abi ffp abi i no know how the acronym financial fair play okay ffp say dem wan carry that one throway am say dem no want am again this new rule dem go give am a new name e never dey implemented now e never come into to stay now so dem dey work on am so i just dey let una know how e dey go as uefa president alexander safarin dey let us know so me sef i go dey let una know when i dey dey updated dey know no be only arsenal issue some kind thing for uefa wey go affect us in the future make na sef dey dey abreast of it even this new rule get many many punishment because dem talk say if you go spend above seventy percent of your income you are going to be relegated from your league or you no go play champions league again or dem go deduct some kind points from your table from the points wey you don accrue so these are the punishments wey dem go give those defaulters wey go go spend more or people go go find uh, way around the rule they go punish them omo emmanuel petit don come outside come dey chook mouth for this aubameyang matter because even yesterday sef i go live and dey explain say why e be say anytime wey aubameyang score for barcelona many many arsenal fans go come come outside come dey insult mikel arteta why is that so Emmanuel Petit sef don come outside come dey weigh in for the matter so Baba come talk say Aubameyang went out and is flourishing, is progressing with Barca, fine and good. Arsenal on the other hand, we are not doing badly, we are progressing also, you get, we are progressing. So make una no dey look am say because if to say him dey, if to say him dey Victor no score because we knew how his form was with us so make i no even dey bring the comparison again make i just let sleeping dogs lie if you feel you like to talk about abameyang or you love him follow him and go to baka they don force you they no tie anybody for arsenal you are not being forced to follow arsenal or love arsenal you get it is from the heart so if you feel you are placing abameyang above arsenal in the pecking order follow him and go we will not miss you Omo Arsenal and Spurs don send scouts to go watch Galatasaray winger wey dem dey call Kerim Oktoglogu. So this guy dey very very good so dem go send scouts make dem go watch am. I no know whether Arsenal wan sign am for our team abi dem just dey scamp am for the future I no really know. But for me omo we no need all this give us name wey we know already wey dey wey dey wey dey burst net you get. I no need anybody to come come Arsenal now come dey say dem wan acclimatize. We no need acclimatization. We need person wey dey for EPL already, proven goods get gbagba na we need. Omo Darwin Nunes wey be the striker of Benfica don change im agent just one week after im fire Benfica into the quarter final of the Champions League. So Baba dey talk say im dey plan to join Man City or Manchester United. So you never know how e go be na the end of the summer. So omo e better make we just fashi this guy. Anybody wey dey talk say no wan join us, we don talk am early. make we find another person make we no go do the same mistake wey we do for vlahovic o we no wan dey beg people to come join us if you don't understand our project or you can't trust the process or you don't want to join us find your square root no worry we go find another person wey trust us na so e go be by the time we have european football at least we go get edge over some kind people you get na so e suppose to be omo inter milan dey ready to sell lautaro martinez and dem talk say dem wan buy paulo dybala as a free agent from juventus no say na dem dey rule na dem be defending champions of italian league and dem dey more likely to win am this season even though ac milan still dey for first so e still dey between ac milan and inter milan so lautaro martinez you know say arsenal sef like the guy dem wan sign am before chelsea come rush go carry lukaku as ah, chelsea carry lukaku then inter come say dem no fit sell their two strikers at the same time na wetin dey sup na so that's why we come free the matter but now wey be say dem wan buy paulo dybala even their chairman sef na come outside talk say dem wan buy dybala so if dem buy am then martinez go fit find scoring because dem almost wan sell am before even though be say lukaku don japa so na one hand e dey at the end of the summer i just like this kind of lautaro martinez because the guy good i like the guy see wetin the guy do liverpool na the guy na person wey be say e dey make chance make way for himself for outside boom dey wipe shots I like the guy. Oh my god, one report when they fly all over social media where they come and tell us how much Bukayo Saka dey earn. Omo, you no go believe say Saka will be our star boy They earn thirty thousand pounds per week oh. The only person they earn lower than Saka na be Nuno Tavares. Tavares they earn twenty-seven thousand pounds per week. Omo, this one come shock everybody. You know the highest earner for Arsenal, the highest earner now na Partey. Partey they earn two hundred thousand pounds per week. and Lacazette follow am for one hundred and eighty-three thousand pounds per week so now Arsenal wan give Saka a new contract and dem wan quadruple im contract im money im salary and that one mean say dem wan make the salary four fold like dem go times am by four come give am a new offer which means as e dey earn thirty k now then thirty k times four that's one twenty k so dem go just jump the the money go times four